G1 Soli Makamu i vito ra channel G1 Soli Makamu i vito ra presenter G1 Soli Makamu swi ku yini swi ku yini swi ya hi wena ku lava ku tsala yini kombela mi subscribe ka channel ya hina mi joina membership ampere ku ri mahala ku joina membership mara ku subscribe i mahala at all aka camera tanihi ntolovelo hi na Timothy Jahara Kamnyambo namuntlha Ku nga ti 7 ta Juni 2025 a hi yile eGumbani hi ya aka nhlengeletano leyi mi nga va ku mi twile Surgeon Rikhotso va vulavula hi yona leswaku va ta va ya hlangana na vaakatiko va Gumbani va burisana hi ku simeka . Community Police Forum leyi nga ta kota ku pfuna vaakatiko ku va hlayiseka ka vugevenga lebyi ti kombaka byi ka byi andza ene ku nga ri na mbuyelo hi yini kwele a ka nhlengeletano liya hi ku ya hi mina i nhlengeletano leyi yi nga humelela swinene hi mhaka ku yi tisi mihandzu ya positive hambileswi va ka akatiko va gumbani va ku tala a va nga attend-angi. kambe leswi swi nga bohiwa swi languteka u nga ku vaakatiko va tsakile hi swona wun'wanyana wa vaakatiko loyi a ri kona i tatana William Makhuvele lava yimelaka Gogo Association lowu ku nga nhlangano wa vanhu lavakulu marito ya vona lava nga ma vula endzhaku ka nhlengeletano hi lawa landzelaka. rixaka
o hi mina william makhuvele wo tshama ka mudavula ni ri matsalani wa gogo association um a hi ri na nhlengeletano la wa ku vulavula hi swi swa vugevenga tanihiloko hina vakhalabya na vakhegulu hi kha hi dlawa kambe ku dlawa hina vakhalabya na vakhegulu na va lavatsongo va dlawa se hi fikile lawani hi vulavurile Hi fikelerile laha hi ku ya hi xiphorisa va nge se va ta hi pfuna hikuva hi va tivisile leswaku a hi voni ku ri na ku pfuneka ha hela hina vakhalabye na vakhegula xi xikulu lexi ni vulaka xona tanihi gogo association hi lava ku midende a wu vuyi makaya hikuva le madorobeni hi tekeriwa timali loko ku ri vugevenga na kwala byi kona na kwale madorobeni byi kona ya xikulukumba lexi xi nga vulavuriwa hi twaku ku xi ta hi vuyerisa hileswaku sweswi va xiphorisa va hi byela kahle leswaku se va ta ku ta patrol-iwa hikuva i ntiyiso a hi nga voni ku patrol-a hina kambe sweswi va ri ku ta patrol-iwa and then na leyi a hi gungula hi kona le ka mulamula hayi va ri xo va xi phaza xopo se loko xi ri xiphaza xopo sweswiwani va ta endla ku xi nga ha vi xiphaza xopo tanihiloko hina vaakatiko hi va byerile na ku hina vaakatiko hi fanele hi tirhisana na xiphorisa hi va byela leswaku vayivi i vamani hi nga chavi hi nga chavi ku dlawa Swin'wana swa tidyondzo ta ku huma eka xiphorisa swi vuye swi nyikiwa hi va xiphorisa lava a va ri kona hi xitalo kona kwale a gumbani va dyondzisa na ku ri nkarhi wun'wanyana leswi a swa ku mi ku a mi swi tivi ku vuxokoxoko byo karhi bya case yo karhi byi fiki kwihi a swi bohi ku swi tivisiwa ntshungu swi tivisiwa va ndyangu va ndyangu vona loko va titwela hi vona va nga tshukaka va tivisa tiko kambe swi languteka ingaku na vona va xiphorisa va titwa va tsakile hi leswi va nga kota ku swi fikelela loko va kha va burisana na vaakatiko colonel mabasa loyi ku nga station manager xaka malamulele hi kote ku vuya hi burisana na vona endzhaku ka nhlengeletano luwa va vule marito lama landzelaka inkomu ni rhandza ku khensa swinene ku nyikiwa xinkarhana mina hi mina colonel mavasa rolani olivia station commander xa ka malamulele namuntlha a hi tele haleni a gumbani hi ta hi ta endla meeting lowu hi nge i awareness campaign hi ta hi ta lemukisana na vaakatiko hi mayelana na vugevenga lebyi byi nga kona vugevenga bya ku dlayiwa ka vanhu vugevenga bya ku yiveriwa vugevenga hinkwabyo um hi koti ku vulavula na vona leswi hi nga swi fikelela i ku va hi simeka c p f hi ta ta hi ta hi ta simeka c p f hi tlhela hi va workshop ku CPF yi tirhisa ku yini leswaku va kota ku va na mpfuno leswaku na hina hi ri maphorisa hi va na xitepisi xa ku kota ku fikelela vaakatiko na vona vaakatiko va va na xitepisi xa ku va va hi fikelela hi kote ku xerhela na vona tinambara ta le xiphoriseni leswaku loko va tshika va lave ku pfuniwa va kota ku hi fowunela na hina as management ya station va kota ku fonela na le xitichini leswaku va hatla va kota ku pfuniwa hi ku hatlisa lexi va rilaka hi xona ngopfu i information leyi va yi fikisaka eka hina maphorisa ivi hina maphorisa hi va hi nga swi khomi kahle swi swihundla leswiya hi kota ku swi hangalasa na vanhu hi byela vanhu mara i ntirho wa hina as management as saps ku ri loko hi ri kona hi kota ku tshinyana na vana lava hi tirhaka na vona va maphorisa ku loko information yi tshuka yi tile a va yi treat as secrecy va yi treat yi ri xihundla na ku xin'wana lexi ni nga va tsundzuxa xona vaakatiko i ku va information va nga yi byeli munhu un'wana na un'wana yi ta eka mina as murhangeri wa xitichi na second in charge ya mina nga vice paul na loyi a rhangelaka mafokisi leswaku yi kota ku treatiwa as yi ri xihundla inkomu va vukosi lava tikombaka ku va va tsakisiwe hi xiboho lexi nga va kona eka vaakatiko va vona ku nga vaakatiko va tiko ra Gumbani na va ndzawulo ya xiphorisa va hlamusele leswaku ri va languteli hi mahlo yo tshuka ku ku va na ku rhula etikweni ra vona mina ni ndhuna baloyi kwala Gumbani eh a hi ri na hlengeletani namuntlha a hi te ta sungula 11 ma wu yi binyana mara hi koti ku sungula vanhu a va nga ri kona swona mara a yi va yi vata um xiphorisa leswi a yi la ta vulavula hi swona a ku ri timhaka ta ku tsundzuxana tanihi xiphorisa na vaakatiko leswaku hi nga tirha njhani aka mhaka leyi nga kona ya crime leyi nga kona leswi nga tani a hi tirhi hi ti hi ta ku ta lunghisa nkarhi lowu taku hikuva attendance a yi nga ri kahle a yi nga ri kona kahle mara hi te hi ta lunghisa hinkwaswo swi ta tshamiseka va ta tlhela va vuya va ta kumeka hi lunghisa na vona leswaku ku va na c p f um leswaku ku va na vulawuri la tikweni hi khese swinene hayi hi va khese leswinene va koti ku fika a va hi tshamisini le ndzhaku ku va va fikile i mhaka ya kahle va na tirhisano wa kahle um xiphorisa na vaakatiko hi khensa swinene ngopfu va community police forum vona hi nomo wa sis kensan rivisi khale ka classmate ya mina va kondletela vaaki leswaku u nga ku muganga wun'wana na wun'wana wu ngo va na police forum leyi nga ta endla ku ri loko va va tikeriwa hi swilo swo karhi kumbe ku va na vugevenga va kota ku tihlanganisa na va ndzawulo ya xiphorisa swi olova ku tlula loko wena tanihi munhu i ti fonelela hi wexe ku ri sweswiwani ni hlangana na challenge ya so loko swi ta via police forum swa hatlisa so ku tiva ku ri police forum mi nga yi foma njhani emugangeni wa ka n'wina va hi chumbutelinyana switsongo inkoma na khensa mufambisi wa tirhi loko mi nyike nkarhi laha vulavulaka i khensani wa ka rivisi suka dakari ni kha ni yimela s t p f top seven ya ka malamulele ni ta ku eka vaakatiko va ku hambanahambana hi matiko ya ku hambanahambana kahlekahle ni ta mi hlohlotela ku a hi joyineni cpf cpf i mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ya ku ku hunguta na vugevenga ematikweni ma hina ku va na ku loko hi famba kha hi dyondza swa ti-workshop kha va hi dyondzisa ku hi swi endlisa ku yini hi kha hi pfunana na maphorisa ku etikweni ra ka hina ku hunguta na vugevenga e loko hi lava ku sungula cpf hi kota ku vitana i xiviji hi vitana na maphorisa wa ta kota ku hlawula i vaakatiko ngopfungopfu ka youth ka vanhu lava ntsinini kahlekahle ku ri hi ta kota ku joyina CPF ku na ku endlela ku na loko va ku xigevenga lexi hi ta kota ku hi xi hlongorisa loko hi xi khomile hi ta kota ku vitana maphorisa ta ma ta ma ta ma ta hi pfuna van'wamabindzu lava a va ri kona na vona va attendile eh tatana muponisi mabasa va va va tavern ya Xikurubi hi vona lava va nga kota ku vuya va vulavula va yimela van'wamabindzu lava va ri kona a ku nga ri vona ntsena van'wamabindzu va kombisa leswaku ri mhaka leyi va khoma kahle hi ku na vona tanihi van'wamabindzu ma business ma vona ma ta kota ku hlayiseka na vona va kota ku hlayiseka tanihi vaakatiko. okay inkomo eka mufambisi na mina ni khensa ku kuma nkarhi wo vulavula mina hi mina muponisi mabasa loyi ni yimelaka tavern ni yimelaka va ti-business ni nga n'winyi wa tavern ya xikurubi eating house so ka hlengeletano lowu a hi ri na wona hi hlangana na maphorisa wa la tikweni na mina ni khesi swinene ku swi tikomba hi nga ku ri hina va ti-business na hina hi ta va na vuhlayiseki hi mhaka ku swilo leswi nga le ku endlekeni la tikweni hi nge le ku yiveriweni ku nge le ku dlayiweni ka vanhu so na mina ni lava ku vula leswaku ri na hina hi khensile swinene ku va maphorisa ma hi fikeleli ku ta hi pfuna swi tikomba hi nga ku vuhlayiseki hi ta va na byona ti-business ta hina ti ta va na tona ti hlayisekile
Bishop Baloyi loyi ku nga un'wana wa muyimeri wa timfanelo ta vaaki i un'wanyana wa vanhu lava a va rhangela meeting hi un'wanyana loyi a nga ta na swirilo swa vaaki loko meeting wa ha sungula swi languteka u nga ku na vona va tsakisiwa hi feedback leyi nga va kona e mina ni bishop baloyi ni miyimiri wa tifanelo ta vanhu ni tlhela ni va e, e munhu loyi a nga langhiwa tanihi mufambisi kumbe chairman ya xikarhaninyana ya laha tikweni ra gumbana hlengeletano ya namuntlha e, leyi kongomisi ngopfu eka timhaka ta ku lwisana na vugevenga lebyi karhi ku byi ya mahlweni um hi vona yi tswale mihandzu eh station commissioner na eh, team ya vona a va ri haleno ku ta burisana na vaakatiko ngopfungopfu eh aka timhaka ta eh timhangu to yelana na ku hlaseriwa ka vakhegulu ta tsundzuka swinene leswaku eh hala malamulelo west ku katsa na la gumbani ku ve na timhangu timbirhi ta ku va eh ku hlaseriwa ni ku dlayiwa ka eh, vadyuhari leswi nga kwatisa swiyenge swo hambanahambana ku katsa na gogo association namuntlha hi swi twile le- leswi va swi pfuleke va maphorisa va vula leswaku aka mhangu yele ya la gumbani leyi nga humelela e, e, e, endzhaku ka n'hweti leyi nga hundza a ku se va na munhu la a nga khomiwa nakona va kombele vaakatiko leswaku va ya mahlweni na ku tisa e, e information kumbe ku va byela leswi va swi twaku mahemuhemu loko ma ri kona ma mayelana na ku va ku landzelerisiwa leswaku um muhleketeleriwa kumbe vahleketeleriwa lava va khumbekaka eka mhangu leyiwani va va va khomiwa hi pfumela leswaku leswi swi swi vulavulaka namuntlha um tindhuna ta hina va ta swi tlherisa hungu ni le ka ndhavezitha leswaku va swi tiva leswaku um tiko ra vona um a ri hlangani na um va ndzawulo ya xiphorisa leswaku ku yisiwa mahlweni na timhaka ta ku lwisana ni vugevenga um ta swintswa swinene leswaku tanihi vaakatiko a hi languterile na ku ku ta ta na va um justice department va nga va um vona va lava vachuchisi na vamajistrate leswaku va hi pfuna hi ku twisisa ku aka timhangu tin'wani ta leti nga ku humeleleni mi kuma leswaku um eh, um eh, swigevenga kumbe vahleketeleriwa va kumeka va va va va va va chuchiwa nakona vaakatiko va nga swi tivi mi kuma leswaku va va va va khatsi ndzima yo leha ya ku ringeta ku va va khoma xigevenga va rhikhavhara kumbe ku teka tindhawu leti yiviweke kambe mindzuku mindlwani mi kuma leswaku xigevenga xexo xolexo xi tlhelele exitaratini so hi leswi um eh, vaakatiko va gumbani va va va vilelaka ngopfu hi swona swa ku va va ta lava ku hlangana na justice department leswaku yi angula aka eh, aka eh, timhangu leti karhiku ti yarhelaka vanhu etikweni ra hina kumbe ku angarhela ni le ka malamulele hi ku katsakanya wa ku hetelela loyi hi nga kota ku ya hi burisana na yena i tatana colbert hlungwani ku nga wun'wanyana wa varhangeri va structure swa ku hlayanyana hi ku ya hi vona um leswi nga kona etikweni ra gumbana va tikuma na vona um va tikomba na vona va tsakile swinene hi ntwanano lowu nga va kona um vito ni colbert hlungwani um ni yimela i structure swo hlaya hi ku komisa kwala ka gumbani e meeting wa hina na va SAPS Malamulele e hi fikelele ti-resolution leti ti hi enerisaku hi ndlela ra ku va ta ta va ta hi revivela CPF va hi tshembisi na issue ya ku hi ta ti vona ti-van ti ta ti ta patrol. na issue ya information yi ta antswa va tlhele va basisa na mhaka ya leyi community a yi rila hi yona ya ku lava ku twisisa ti-feedback se va basisekini va tiva ku um feedback yi nyikiwa va ndyangu eh na va kombisa na mhaka ya marhipotela ku loko hi hi nga pfuneki. va hi nyike na tinambara leswi swi nga tsakisa community ku tiva ku loko milandzu yi nga fikeleleki i yini xitepe lexi landzelelaka ku tekiwa ku ku kota ku fikeleriwa swintshuxo ka mayelana na crime. Hi fikisa sweswo amakumu aka nongonoko wa siku ra namuntlha hlayisekani hinkwako la mi nga kona ku subscribe i mahala vetani mi subscribe mi tlhela mi ba notification bell kasi ku joyina membership ku ri ti-video ti hatla ti mi fikela ti rhanga ti fikela n'wina na swin'wanyana swo tala um swa swi swa mbuyelo lowu nga kona tanihiloko mi va mi joyine membara Balani kwalano i 19 rand 99 ntsena amper ku ri mahala G1 Soli Makamu i vito ra mina G1 Soli Makamu i vito ra chanele Timothy Muyambo i vito ra munhu loyi a nga aka camera
Fine. I'll do it myself.